machiegni jawinjo naye kinde machalo koda maendi an, an kod okinja ma kambi got ramogi ka nyam choo masekikra kod olich kama datari ayudo ka got ramogi ka endi bende nakabire diriya e juma gimarach nabiro dichiel e juma tachama leya dichiel tena leya makong nyinga tobe nyakobenya nyathi kimirwa an kod okinja kaendi kendo okinja okinda kari be chama liya Oh, akato ing'e ni wan wachamo chiemb luo machon ni gisup gi okando kando ka gisup tin ime ewi got kaendi wan ing'e ni wachamo chiemb luo machon eh chiemo to nosewachi ni ngano wega wuoro Eh. kech ji biro ka mang'eny chando juogi tiagot kano kinja miwa ura liya jakomenya nyolando to ka ibire mana kin gi juogi Ero. koro juogi kanye wuothi got ramogi ka to wacho nano kinja wuogi oko ing'en piny ramogi ajwang' dhi na mhm. to ka wuotho oko to ing'en na, na wuotho seche meg odhiambo awinji to aneno gik matimre e chiro mm. koro juogo wacho na los mana chik apar mata mon ka dhi chiro mm. omiyo un mon kawuono juogi oyudou mm. wadwa nyiso joma chuo gi nyithindo gigo matimre e chiro kod chike mabiro tayu ma gin chik apar mata mon kodhi chiro ma chik namba achiel wacho nyaka iting' okapu Mm, o, dhako ber gokapu to mana gokapu mamare Eh, ing'e nitie mon moko modhi chiro to chiro ne en kaka chiemo to odhi kofwal lwete odhi kofwal lwete bed gokapi Eh, dipo kiromo kod yuori moro mochuti bor ero Eh, ng'ama nigi nyithindo nyaka ting' okapu Eh, onyalo tuomore gi gi ng'wono ma nyasaye Eh, moyude gima boli okape Ing'e ni nyasaye machanoga gik moko in kisewuok okapu bi ilami dier odi Aha. ni kaka ber ni ruoth alot ool aot ka nyasaye ong'eyo gima biro donjo e okapu Ito- nikech i- okapu in go ichopo achopo idho chiro tinyana hol pip To ting'e ni ng'ama ok ong'e ga ni wat ni modi bed gi mtoka Eh, en odhi adhiya eh. pip semeji e to kigine kigo machiemo chien tiyudo mana ka wuod yuori moro mani mani idak go Eh. joma sani ting'e nok dag ji gi to gi- gi- kik gigen gima wawacho Yeah. wawacho gik mane osetimre Mm. ndalo mane ji oherre ero luongna minwa madhino Eh, kidhi kanyo to chwadi mane alufu ariyo luongna yuora mabiro ma- madhino ni adwa nene Eh, oduog chien in ing'e ni nyithindi miga mia abich ero eto chwadi alufu adek iyudo ma- iyudo gima donjo kapu koro Jo- jok mineno gi teko chana jokuoye madwa mayi Eh, koro kanyo Eh. chik ramogi dwaro nyaka iting'ie okapu Mm. Ah, chik namba ariyo nyakwara moga jwang' ma bende tayo un mon madhi chiro wacho nyaka irwakri maler e chiro ji dhiye ma opogore opogore kik iwuoth ata fuchu fwacha e inyalo kata tuomori gi ori kanyo mini don't care Eh, chiro kidhiye ka ng'ama dhi e puodho law mane idhigo e puodho Nikech law mane itedogo e jikon kidhi e chiro michak idhigo nyaka e en chiro cha ing'e ni juogi ka nyanyisa to nitie chirni moko Mm. ma pod ji to dhiye gi lada gi pat pat. Eh. gwenge moko nyalo ka chiro ma dhano dhi adhiya gi tiende nono en kaka nende onyalo oki nyalo gombong eh gombong Mm.
gorenge gorenge Eh. ma- ka- koneno ka ng'ato kalo gi lada to rango ong'en mano jaka pango ong'iyo mi nyaka ng'acha dhi eh nyaka ng'acha dhi koro waduogo wayudo ni to kara gwenge mege lu piny ramoga jwang ka Eh. gwenge moko koro onego orang ma gwengego bende ang'egi adwa mana ni mondo atuom mcs moritogi Eh. to juogo wacho nong'wone nigi to gichak gipara ni giting' gwengego malo Eh, Chik kata, na- kata dara lada ginyalo ng'iewo nigi lada eh, lada en ena miya miya Mm. Eh, mondo ji orwakre maber e gweng Ah, chik namba adek nyakwara mogajwang' ma bende tayo un mine kudhi chiro wacho ni onge chung' kar rech ka ionge pesa misitiki Eh, misilembi ah, ah, ah, jotik kato gin jodongo dayo ting'enu kodhi sirasiru nding'e mamakre kanyo bomakre kanyo koro ing'e ne en orango ga o- ochung' mbele to ng'ama dwa nyiepo to ni chien odino nyaka ni customer ei moro no ber manade ei torango wadgi ka yiengo tosiemo ne wadgi kaw ok ikaw mnaba ok ikaw mnaba Yale en tije yiero ne joma obiro te. En obiro kayo chondo pod ochung' ka. Eh, to biro kanyo to onge pesa kar rech kong'io yawa ok ikaw mnaba maber Eh, koro chikra moga jwang' dwaro ni ka lweti ni nono to onge tiende dhi kanyo Kik we we dak e ngima mohingi. Eh, ah, yie nitie moko ma be kosedhi kar rech kanyo ochung' mbele koro eka okaw sim Nyakwara. Eh. Unadi kanyo. Ani ani chido ka. Ani chido ka ikito.
Raicho biro maber ok yorna gimoro. Chiemo kawuono be chido ka. Eh, nogo simu na nikech ogine ne oneno kanyo. Koro Ramoga Jwang' nowacho ni muluma kienga modhier. Omiyo kar chiemo ok idhi e kionge pesa. Ni ni dhi ng'iyo na ta. Ting'e ni ne en koro wuok eh to ng'ano okelo rech machana ji ochokre kacha. Mm. Nobe koro dhi. Nikech rech mokel gokinyi gi onge. Awinji. Koro dhi mana kanyo kini kod pesa. Walwar gi nyikwara moga jwang' ku- mine m- joma dhi chiro chik namba ang'wen ma wacho ni mine ni chiro we i chiro Odongi e chiro kanyo.
eh ng'en weche kaka we apim ni dhako wadwa mine yago kawuono mon ogone nduru Gima notimore mwalowa ka. O, onge ng'ama oonge gope e chiro ka. Mino tonje? Ero. Piny tindo ohingo Luna.
manade. Eh, ah, Mobe iwinjo ka gin. Ei! Piny ni en na piny. Mm. Nyen seche go to giwacho ka girie tiendgi suka piny. Mino tonje? Piny tinde en na piny. Ohingo manadi. Omena blue band achiel dhako wadwa nonyiewo nyithindo to duondo ot. Inedi diere, inedi tuo. Ni dieri ni. ni- dhako wadwa ni diere mane wapango kode nairobi Eh. nodak mane wi grova Mm. bajet mane ogoyo kidhi ode to chiemo pange kabat Mm. tinde kidhi e, chiro ka odhi ng'iewo omena Mm. ne obilo omena wa obilo omena ma owe ni kech obilo omena ma owe ni kech Mm.
oting'o weche gi nene kate to owacho ni dhako ne ne ineno mama momulungre kacha cha Ere. ei oe, piny en a piny mama no ne en- jaode ne en gi pesa Ero. nyaka to noiko jaode boduogo rum mm. to weye mano moro mm. neno tedo mandas cha mm. chuore ne headmaster secondary neno tedo mandas cha an, an ka chuora headmaster secondary daka duoga ted mandas atimango ichira iburuka eh. koro chik ramuga jwang dwaro ni mineni chiro we chiro chik namba abich akwara muga jwang mabe tayo un jogo madhi chiro wacho ni kuoth ka urieyo tiendu ka ubeti suka nyaka rum Eh, macha jaode nyakindu winj ni dondre dondre ka rech mieno nengo gima dhako no winje ode dhako no werigo Ah, min ode ne pok obiro ga chiro ka Da- da- bwana no dondre nyocha an kode ka dhako kane- dhako adwa no onge kwe aonge kwe Di- dichuo no dondre ibro dhiye ka rech kachi chung' achung' itoki ibro winjo kodondre bopenj nyaka Eh? dodwar kata neno it rech ni to dhi kure Eh? ka gima rech niga gi ite Eh? dondre to yiengo rech e lwete Eh? to penjo ni, "Eh, to pek gi ka wiye nade ere ring'o mani ka gima in e nyasaye mane ochwereno koro nyikwa ramogi chik ramogi dwaro Eh? ni kuoth ka urie tiendu kar chiro Mhm. nyaka rum awalwar gi nyikwa ramogi chik namba auchiel ma be tayo un joma dhi chiro ma wacho ni onge chiemo abala e chiro mm. e, kidhi ka rabolo iyudi kichamo koneni kar rech tirado ndilo mm. wewu in go ng'e nitie mm. mine moko ma kung'ang'e mm. mine moting'o nyaka kuone bodhigo chiro yo kapu kae lidhega mana matin iweni bi gi ji moro monyame e dhoge ka e, e, gi chumbi koro ing'e nowuotho awuotha nyamalo To kawuono wiu ber manadi. Kawuono chiembi ni ler.
Eh, to osekwanyo ariyo kosudo. Oboli agoch lembe.
Eh, na wa beli ya.
Abro duogo kawi, abro duogo kawo moko. Kendo kodhi kucha. Odhi kamandas, odhi kamandas. Ero. Machiro ni olwora alwora dhoge dum na sim sim sim sim giri sim sim giri gi orado eh? en en chiro en ng'en kodhi dware chiro nge dak iyude chiemo tema ni chiro nyaka none be nyaka none bilo eh, eh yano en kodhi chiro to nyaka ang jite ng'en min ng'ani be ani chiro ka omako osiepe gi lwang'ni lwang'ni lwe mar atari Eh, owuothi i chiro kate modhi ka maka oduog koni ma kata ko- ka nyathi odhi manye ni wenda adware ok iyude awalwar kode gi chik namba abiriyo nyakwara moga jwang' ma bende tayo njogo madhi i chiro mawacho ni johala nyaka lok ohala gi ratiro Mm. Eh, duong'o sianda gorogoro ing'eni ki- ki- mar omena ni dhire gi malo ing'eni ki- o- iwega nobuge gi malo miwuor ei ng'ani pimo omena manadi ni oumbe got ero to king'i sianda go dhiri gi malo oko bu chiegni chopo nus ing'e ni kanyo umo gi lwete Eh, lwete koro kiolo ni kocha iole okapu to i- i- kumoro Ke- oluong ke- oluong gi kendo to kine- gorogoro no, en- en- en iloke aloke ni pup tichak iduoke ni pup to kitemo kele ni kele e gorogoro no nidwa muli neno gorogoro mano to kendo itugo- itugo lweny e ah mano chiro to koro kendi tugo lweny To gini ing'eno kata kidhi ka maka. Mm. Maka ing'eno en gima yot. Ero. Madak duong' kor debe. Mm. Tido ka kor debe no duong' yo duong' e miwuoro to. Otiga maka ken kidi. Ah, to debe ni.
Osetiyo higni adiya. Maka kaka de- ka dende ja- debe ojowa. Ah, debe to nyien anyina to duong' yo duong'. Mm. Koro ing'en kirange. Eh. tiwacho to gima ne duong'e ni duong'e na ok ok duong'e gi iye kech gin ko duong'e gi iye to maka yudo thuolo mang'eny koro duong'e oduong'e sianda ni to onge noduong' bosudo nyaka kucha Eh, chik namba boro nyakwara moga jwang' ma bende otayo un jogo modhi chiro wacho ni kik yaw lweny ka ibandho jagowi ing'e ni gup dhako rach kowuotho to kanyo to tuomre gi- moloyo obed ng'ama dichwo uno uno chwinjo to rech mane iwacho ni ichulo mana kinyni Mhm. koro lokre juma kose nitie wach moro mano gop ing'e ni gop dhaki chiro gi Eh. dichuo rach koro nyikwa ramoga jwang' nyaka mak chik ni kik iyaw lweny ka iromo gi jagopi Ing'e to ni kik chiro- iyaw lweny e chiro chiro oting'o ji mathoth inyalo njawo wadu gi gop omena blue band achiel ing'e ni yawo lweny ka to kara koni ore bende akalo Mm. to kuma mo- ji nitie chiro ng'eny johera ang'o matimre kacha Iyudo ka ji charo ng'wech ma joma nie nie dho duka ng'wech Ka- biro neno joma diemre e Ka- ka chiro. oro dhi ni to kogo wang'e to oyudo na kamare Mara joma moko lweny. aa mare mibandho go mena bulu band achiel Ok mokelo lweny e chiro. emokelo lwenj chiro Ero. to jochiri ng'eny gin joma ohero yuma makata lwenj bulu band achiel ni miyo ji owe giki gite Idwa de Idhi winjo. wang' nyaka ne. Eh, ah, en obaro ji gi goyu ang'eye inyale Ting'en kowachi ni nyale to an mano. mara ne ok ochula nawene mayom Eh. nakono ok ocham Babeno be nosechamo bende bu- bu- tiyo rumo ji chala chala. Aya, chik namba ochiko nyakwara moga jwa mabe tayo un jogo madhi e chiro wacho ni kik iraw ka kong'o kia e chiro gi chiemo. E, nyithindo nyalo nindo kech. Ing'e ni mon moko nitie mokapel. Kosekawo kendo lwar go mana ka kong'o. E, Koro ka imatho ga mang'o donjo go mena kitana si- sa par otieno Eh. Eh, koro inyalo madho kong'o michwe ising nyaka chiemo ni weya twe wiya komondi wiya ni wiya nono in fact Ah. wiya nono ga twe wiya Eh, ng'en kosetwe wiye gi piero ariyo modong ero tiwinjo kowacho ni to nya ugenya eh an gi wiyuna moko ka to bende moko an go i ot Eh. kaweni awena ma ilos nondago koro odhi singo chiemo mowuok go nodhi nyiew yot chiemo onego bed ni nyithindo mane dhi chamo e, ka ing'e ni koro chiemo ni owe ka kong'o king'e ni jabaro kuonde kong'o Mm. to dhi gi nyathi chiemo ok bargo ka kong'o chiemo ichomogo e ot kiwuok e chiro e, gimoro amora ma chik ramogi dwaro ni kiwuok i chiro gimoro amora minyiew i chiro Mm. obed mkati obed skari midhigo i ot Mm. ok kata iromo gi ng'ama ing'eyo kimi Eh, na nubugo mbaka biwacho na akaw ma gimoro amora miwuogo ni dhi ot nyaka chopi ot Eh. ng'ama iromogo inyalo na miye Mm. mopogre gi ma in go chik namba apar nyakwara moga juma ma koro watieko go weche jogo madhi chiro Mm. wacho ni nyaka iwuog ei chiro chon Mm. kinyiewo chiemo awinji donjo kod omena e ot saa adek otieno Yel- omena onyiewo saa apar Mm. pod ji luwore aluora e chiro ka king'e ni dhi lewo i chiro Dhi gi nyithindo ang' uduogi chiemo. Ngeni jaduong' obodhre e ot bool. To minu minwa nodhi e- mama nodhi e chiro. Eh, jaduong'- Sa adek. Ah, ing'eni ing'eni sani to be ng'eny mon ema opidho chwo. Eh. Koro ing'eni bei koro iya ya wang'i. Inene. An yaw lweny na. Tin gi wach. Eh, to ing'eni joma chwogi.
Ka- Ing'eni chieng'no Nyasaye be ing'eni sigande lach. aha. Chieng' ma korawi senta mufuke rachno. Ema dhako boduoge sa adek otieno. koro ling' aling' en mag chuo gini gitiyo e kisenta ma juogi be nosedaga koro chik ramoga jwang' dwaro ni kidhi nyiewo chiemo tiduogo chon king'e ni in ng'at ma chueya e chiro ma in emi ing'e ni chiro kanyo be nitiega joma lore Eh, ok ji kuo kata wuoth gi chiete nyithindo ma kiseng'iewo chiemo to konyo chiemo e dala Eh, chiemo Ki- ko- kigeri wuok ichira lweny kuomi tidhi gi nyathi ang' nodogni gi chiemo Eh, Eh, koro ageno ni kwa ramoga jwang' madhi chiro komako chikegi to piny ramoga jwang' bobet abeta maber kaka kinde machon mana kamano jawinjona wan kod okinja ma kambi got ramogi kaendi kendo okinja koloche kapar matayo mon kadhi e chiro kidhi e chiro we wach moro ni nyaka rawni nyaka iraw ne ng'ani kidhi e chiro iloso odi idhi go budget mari idhi e chiro direct kichopo e chiro chom gi midhi ng'iewo tilokri ido gi odi ted chon unindi to unindi chon dala biro bet moriere nyinga tobi jakoba nyathi kimirwa